Peppi, nibda mill-ewwel minnek. Rajt x'għamlu l-immigranti f'Ħal Far u qed tisma' kemm huma rrabjati l-Maltin. Ħa tibqa' tgħidilna nintegraw magħhom? Ħa taqbeż għalihom f'din ukoll?
Jiena l-ewwel nett nixtieq nikkundanna bla ebda riservi l-ħruq, hawnhekk għandi ritratti tal-mod kif ħarqu l-karozzi, nikkundanna. Bla ebda riservi din il-ħaġa. U nikkundanna għaliex dawn setgħu kienu affarijiet għall-agħar, jekk naraw anke hawnhekk. Però nkompli nuri ritratti. Għax hawnhekk għandi ritratti ta' karozzi oħra maħruqa. Dawn huma karozzi tal-Ġiżwiti li kienu nħarqu snin ilu meta dawk kienu qed jaqbżu għall-immigranti. Għalfejn qed nurihom dan din hija karozza ta' ta' avukat li kienet taqbeż għall-immigranti, maħruqa wkoll. Għalfejn qed nurihom? Għaliex dawn ma rridux niġġeneralizzaw, mhux sewwa li niġġeneralizzaw. U ħa ngħidlek ħaġa, Mark. Taf x'intqal fuqhom dawn? Vera li għamlu ħażin, imma sewwa illi nitkellmu fuqhom u ngħidu affarijiet bħal Sparaw fuqhom nisa u rġiel u tfal oqtluhom kollha. Dawk li qatlu l-iswed ħaqqhom midalja ta' djamanti. Daw jiggastjawhom Hitler style. Hekk ħaqqhom dawn in-nies, hekk ħaqqhom dawn in-nies. U nħarr insemmi ħadd oħra. Dawn 107 kienu, il-maġġoranza l-oħrajn. Dawn x'għamlu? Dawn nibagħtuhom lura wkoll. Dawn kienu Iva, ma xorta qabżu. Minuta, ma min ħaraq il-karozzi xorta għamel ħaġa. X'inhi? Min ħaraq il-karozzi xorta għamel. Iva, għatlek ikkundannajta bla ebda riservi l-azzjoni. Imma ejjew nifhmu wkoll, dawn in-nies dawn l-affarijiet jaqrawhom. Dawn in-nies jafu li xarej ilu inqatel persuna għax iswed, u anke meta joqogħdu jgħidu għax weħlu sitt ġimgħat ħabs, kif semgħuha n-nies hawnhekk bdew jgħidu sitt ġimgħat biss? Tafu li dawn li weħlu sitt ġimgħat ħabs mhumiex in-nies li ħarqu l-karozzi, mhumiex in-nies għaliex vejna, għaliex l-akkuża li kellhom kienet li kisru l-paċi pubblika, u li ma bdewx il-pulizija. Ta' din weħlu sitt xhur ħabs, issa jien irid insaqsi hawn, sitt ġimgħat, issa jien insaqsi sitt ġimgħat ħabs, liema Malti jew Maltija li jagħmlu kontravenzjoni bħal din? Ta' daw qed ngħid, mhux ta' dawk li ħarqu, dak għad iridu jinstemgħu. Ta' daw. U weħlu sitt ġimgħat ħabs. U jiena ngħid ħaġa, mhux u nikkonkludi, mhux aħjar dawn is-sitt ġimgħat ħabs Għamluhom sitt ġimgħat community work u marru jirranġaw li kisru. Flok ivvendikajna ruħna minnhom dawn in-nies. Qabel ma ngħaddi għal Father Malcolm, sema' ifhimni, di xi ħaġa li aħna aħna nsejnija qisna, dan aħna f'April li għadda qtilnielhom wieħed, eh, mhux ħraqnielhom il-karozza tiegħu, qtilnilhom wieħed u issa qisu nsejnija. Le, le, le, minuta, minuta. Le, da, jiġifieri mhux.
Qalet le. Le, le, m'għaliex ma nisimgħekx titkellem fuqu dan. Le, le, le, ħalli, jiena meta nqatel dak il-persuna, jiena kkundannajtu wkoll bla ebda riservi. Ovvjament dan issa hemm il-każ il-Qorti għadu għaddej, min għamilha ħaqqu jieħu li ħaqqu, imma Alla jbierek, diġà, qisna donnha nafu da. Kulħadd, il-media ħafna minnha qalet dan, qatel sempliċement għax huwa iswed. Issa la joħorġu l-affajiet fil-Qorti, naraw, hu x'inhu dak li taqtol bniedem għal xejn huwa ħażin. Ess iswed, abjad, Ċiniż jew whatever, ma tagħmilx differenza. Issa, però, aħna llum qiegħda fuq da l-affarijiet li saru hawnhekk. Jiena inni hawnhekk niġi snin. Ta' parsi dejjem ħa niddiskutu, fil-verità aħna niddiskutu biex dil-problema tissolva, kull sena Jekk mhux kull xahar, il-problema tkompli tiddeterjora. Meta bdejt niġi hawnhekk jiena, kien kulħadd, lili u xi oħrajn li il-ftit li konna nitkellmu, jgħidulna razzisti, qed teżaġeraw, daw qed jidħlu ftit, daw ħa jintegraw. Illum, hawn xi ħadd għadu jgħid dak id-diskors? Illum, li qal Peppi li kkwota dawk in-nies, daw kollha ħażin qalu, mela le naqbel miegħek jiena, ma tistax titkellem hekk f'dak l-estrem. Però li l-pajjiż aħna qed nispiċċaw f'minoranza Ġo fih aħna stess, huwa fatt. Dak kellna l-Kunsilli tal-Ewropa u tal-Kunsilli, kien hawn lokalitajiet fejn ivvutaw iktar barranin milli Maltin. Di possibbli ħa nibqgħu ngħidu aħna li m'għandniex problema?